ka o boli ti. Ai, m ba wumda ka o bihi gba ho o bia yurisi. Bɔhi ŋun ʒin baɣa ka daa Naawuni bia yuri o ni tumdi shɛm ka a tumdi maa. O bi wum, o bi wum, o bi wum. Pa dindima yɛtɔɣa, ti Duuma Naawuni kundi ni n-yɛli, Nini na ti tamla n Naa ŋun be ŋɔ maŋmaŋa m-boli ti o bia yurisi. Ka Naawuni yi, Naawuni yi bola o bia yurigu. ka ti maŋmaŋ mi ni dunia ŋɔ ni bɛ ti yɛli ni saɣila dapali m-bɔŋɔ, ka o ti bɛ biɛhigu shɛli din wɔligiri kɔŋko, ka o ti bɛ biɛhigu shɛli din din kuli bi ŋmani o ba maa biɛhigu. Ti ti bɔhirimi ka o ka yɛtɔɣ bɔ n-lee bɔŋɔ? Gabbu m-bala maa, shirimbu m-bala maa, bee ka lala ka ti yɛra ka Naawuni kuli ni ti yɛli ni Naawuni maŋmaŋa m-boli ti ni m ba m-bɔŋɔ, o bi yurisi m ba mi yaa n-yooi li shɛm. Di pahimi ni pumpɔŋɔ. Pumpɔŋɔ maa bɔri ni di wuhi m miniya ti ni daa na ka Yisa Mashia la, ti nuu daa ka o biyurisi maa puuni. Amaa di yi nyɛla ti shiri dihila Yisa Mashia n-niŋ ti Duuma ni ti tiligira, ti yuli kpe Naawuni biyurisi puuni. Ka bɔ yɛn chɛ ka a yuli kpe Naawuni biyurigu puuni? Naawuni biyurisi puuni ka a tumdi a ni tumdi shɛli maa, ka a yɛri yɛtɔɣ shɛŋa a ni yɛri maa, ka a chani luɣ shɛŋa a ni chani maa. Naawuni bi yurigu ni ti ni o be luɣi shɛli polo m-bala. Naawuni bi yurigu ni ti ni o di alizan shɛli m-bala. Naawuni bi yurigu ni ti ni o be biɛhigu shɛli ka a be maa. M pa shɛli ya ti yi tam ni Naawuni be ti sani, amaa bɔhigu din tu ni ti garigi nyɛla dini, Ŋun polo ka a lee be? Haleluya! Ya ni tooi niŋ ka ti pun tam Naawuni be ti sani, a yi tam li, ya bɔhigu din dol li nyɛla, Ŋun polo ka a lee be? Ka naan yɛli ni hal o ni yɛli shɛli ŋɔ pumpɔŋɔ yɛtɔɣa n-nabali maa ni ti yɛn ti nya shɛba di na bi kahigi n-wuhi di na bi yi zahira di na bi yi zahira ka naan lee pahi ti naa maa ti mi binshɛli m-bɔŋɔ dabisili ka na o yi ti yi polo o ni yɛn be shɛm lala ka a gba yɛn be ka wun paɣibo zaɣ titali m-bɔŋɔ amaa mina ya ti yi zaɣisi ni ti kpe o Naawuni biyuri tali maa puuni pumpɔŋɔ o yi ti yi zahira Ti ka o polo, di naan maa binshɛɣu kani, di lan mali zali shɛli lan kani, pumpɔŋɔ mini nyɛ saham. Yi mali sanyani puɣisi, yi mɛ sanyani puɣisi ni binshɛli din ku tooi gbaai zali ka lan mali n-labi mali n-nyɛ saha, pumpɔŋɔ ko ka ti mali. Bɛ ya ni yɛn tooi ka shɛli niŋ ti ʒi ni di ya ni zaŋ yi ti hali labi dɔɣi pihita din gari la. A yi vihi a ti hali nya ka a daa be luɣi shɛli polo, ka a daa yɛri yɛtɔɣ shɛŋa, ka a daa tumdi tuun shɛŋa, ka a daa be biɛhigu shɛli ni, lala saha maa ka a yi daa kani ti ni ni bɛ kpe ka ya ni o be alizanda ni, amaa ka nyin leei mi ni a ka alizanda ni. A mi yi baŋ ni yɛtɔɣa maa be? Di yɛtɔɣa ka n tɔɣisiri maa. Ti ni yɛn yɛlimi ni o zaɣila ni daa be shɛm maa, o be alizanda ni, amaa ka nyin mi, dama a nyini miya n-be luɣ shɛli polo. Di zuɣu ka ti bɔhira, Ŋun polo ka a lee be? Di ka dindima! Di ka dindima! Ninsal nyɛvuli naabo, di ŋmanila dɛma! ka niŋ yɛla dabisi ŋɔ ni yi nyɛ ka wum ka mini so ku di alizama na ka bi yɛla tutuo ka bi ni zaɣalan kan ka nira ku to nyɛla di mi ku naam ma ka di kuli naa zaa zaa ka ninsal nim diɛmda n suhura mi gbaam gbaabu ti amaŋ zuŋɔ dabisi n bɔri nim biɛla na ti tamla naa polo shintani ŋuna mini o ka shani shɛli ni taba gbaam gbaabu ti amaŋ

Ninvuɣu shɛba ban mi nyɛ Naawuni bihi, bɛ biɛhigu ni nyɛ shɛm ŋɔ, di zuɣu ŋolo ŋɔ n nuu ka di ni. Di ti pirim so zuɣu n-kɔŋ alizanda. Yɛli ŋun ʒim baɣa, di pirim so zuɣu kɔŋ alizanda. Din yɛn muŋ ti pam, din yɛn muŋ ti pam Naawuni m-bala maa. So, so n-niŋ a shɛli ka a yuli ni di biɛri ti yaɣi ni a bi labis o, kuma chuɣu ka a lɛbi lala saha maa. dama ni yɛri maa di ŋmaya niriba bi baŋ ni yɛri shɛli maa a yi pirim dilani maa ni niŋ ma shɛŋa n yɛn niŋ ka o baŋ ni so n nyɛ man gba zaa kuma chuɣu ka a lɛbi lala saha maa yɛlima di ti lɛbi kuma chuɣu ka ya ayi kuma chuɣu ka ya yɛlima ayi di pɔbisiri niriba wabu wabu n bi wuma n yɛli yaa yɛli ni o di pɔbisiri niriba o di pɔbisiri niriba Hallelujah. Eh, eh. Yin da yɛti yin da yɛti taa kpɛri yin yɛri a pɔrisiri la so ka a pɔrisiri ma. Wo ŋun biɛhigu n bala ka o biɛli ka a gba zaa yɛni eh, n mm, mm, eh, biɛn sahi. A bi zahama guŋa chuɣu ka a lɛbi lala sahama. A lan ka Naawuni polo. Man yɛliya. Wula ka a suhu yɛn yiɣisi ka a lan tooi niŋ Naawuni tali ni nyɛ shɛm. Yɛli yɛma ka nir suhu ku yiɣisi ka o pali ni Naawuni tali. din kam yɛn doli maa na din kam yɛn doli na chinta ni yɛn wuhi a yɛn yɛli shɛm yɛlimo ni o suɣu kpaŋ la ka a yɛli ka di ŋmanila di bi viɛro ka o lan taɣa shɛli nim a yi yɛli ŋolo ŋɔ ŋuna ŋolo ŋɔ ŋuna o suhu ni yiɣisi pam yɛli ni ka ka a mali sanna ka yɛli di ni nani ka a waɣa a nubili pahi n suhuriya mi ya guma chuɣu lala saha maa guma chuɣu biɛhigu ka a bɛ maa ninvuɣu shɛba ban yɛn naawuni ŋun bɛ ŋɔ bɛ dɔɣirisi ayi o bi saɣi ni so ni so chɛ ka o kpuɣisi n-tani biɛhigu o bi saɣi lamiya nyaaŋa ti karim n daan John suuri yini ka n laanu n ti zani ayopɔin ka wum ti Duuma Naawuni kundi ni yɛli shɛm laanu din ŋɔ nyɛ yɛtɔɣ shɛŋa ti ni daa wum Naawuni Bia maa sani ka yɛriya di yɛla to dina n-nyɛ Naawuni nyɛla neesim ni Naawuni nyɛla bo ka zimsim ka o ni hali baai biɛla. Sanima ni bɛ ni daa wum shɛli Naawuni Bia maa sani, dini ka bɛ mali yɛri ti ma ni Naawuni nyɛla bo, ka zimsim hali biɛla ni di ka o ni, zimsim ka o ni baai biɛla. Ka bɔ n-chɛ ka nyimbɔri naa be zimsim ni? Yi bɔhimiya paɣisara mini nachimba, bɔ n-chɛ ka a deei kool shɛŋa ka bi lan Tim ti ni kuli wumla a kukoli ni dura, bɔnchɛ ka a deei kɔɔl shɛŋa ka a kukoli bi lahi dura? Bɛ yɛli ka ya yiŋa, yi bi nyarila ya yiŋa? Ka yini kam bɔhiri ba, Yee bi nyarila ya yiŋa? Eh, ka ni yɛli ka di lahi ŋmanila saha ni ti nya ma, tim ti kuli wumla a kuli a yee ni kuli durina, ka a ti deei kɔɔl shɛli ŋuna, so bi lahi wumdi a damli. Bɔn tahili ka Naawuni kuli ni yɛli ti ni ti nya ka wum shɛli maa m-bɔŋɔ, Naawuni nyɛla neesim.

yɛli ka ti doya ti zaa yɛn kari nimaani ka ti yihi yɛli ka ti yihi yɛli ni ti mini o mali doli n tabi tali ni ti mini o mali doli n tabi tali ka bɛ zimsim ni ka bɛ zimsim ni dindina dindina ti ŋmarila ʒiri ti ŋmarila ʒiri ti yɛtɔɣa ti yɛtɔɣa mini ti tuma ni ooi bɔha ŋun ʒi n baɣa ami yaa wum ŋoli ŋɔ haleluya dama ti yɛn nyɛ ban ŋmari shiri ti tuma

Di ni cheche niri yiŋa saambi saambi yɛtɔɣa ka n tɔɣisiri ŋɔ n yɛla ban ni tooi kuli zani ka ni zani ŋɔ n yɛli ti naawuni ni bɔri shɛm zaa yɛtɔɣa ka n tɔɣisiri ŋɔ ka ti duma naawuni kundi yɛli ni ti yɛli ni ti nyɛla ban bɛ o polo ban mini o mali doli n tab tali ban mini o nyɛ zaɣ yini ban mini o laɣam tumda

Sura ata kan la ata yɛli la shɛli. Ami yɛlimaŋli n nyɛla titi yino kam zaa be. Yɛli ŋun ʒe baɣa kpilisi n tibila wum sura eh, sura ata eh, kan la ata kan la ata kan la ata wum yɛli din yɛli shɛm. Ka ŋun kam mali ka ŋun kam mali tahima ŋɔ mhm. kuli maan la o maŋa mhm. n bɛ kasi ka man o ni bɛ kasi shɛm. Hallelujah. Amen. ti kpɛ so ko o daa yɛriti eh, george bush ni daa na nyɛ america president saha shɛli ko chaŋ america ka bi ti daa yɛlisama ka bi tiya ni eh, a gba naa nyɛ america president ni tooi ni suŋ a chɛ ka a nyu ko yɛli ko yɛli ni di ŋɔ bi ti saha bi nyɛ nyɛ tab saha shɛli Di ka o yiɣisi polisi polisi o namda n-labi dee m-bo liiga shɛli din kuli, suit shɛli din kuli viɛla n-iron ni iron ni o yɛn niŋ niŋ ka chaŋ ti lihi nya nya a yaɣ'shɛli polo na gurin ya bee dama America President ka o mini o yɛn dee n-nyɛ taba. Ni o ni ti mali shee yina ka o mini ŋun beni maa pa o. So ŋɔ nyɛla a dɔɣiri dabisili yɔɣu ŋun yɛli ni aai ni o mali o shili maa shɛm maa n-chɛ ka o bɔhiri o maa ka ŋun yɛli ni waya ni o mina o yɛn nyɛla di America president ka ŋun ti kana so la jinjam ŋmaa ni bɔri shɛli ka yɛriyɛri maa m-bɔŋɔ ŋun sani o mini ŋun yɛn laɣim o ninvuɣ tibisili m-bala maa di simdi ni o mali o maŋ piɛ kasi Di simi ni o mali mali o maŋa ka din yɛn yina ka di wuhi ni o yi ninvuɣ titali sani ka o shiri chana. A mi ninvuɣ titali paai Naawuni bee? Sɔŋ yɛma, yaa mi ninvuɣ titali paai Naawuni bee? Ka ninvuɣ titali yi bi paagi Naawuni, ka kan laa ta yɛra ni ninvuɣ shɛb bɛn mali tahima ni dabisili kanna Jisam Mashiya yi ti yi zahira, bɛ min o yɛn bemi kaman o ni be shɛm. ni ban mali lala tahima ni bin yinga ka bi niŋda dabisili kam bi bi doli so ni niŋ shɛm dabisili kam bi bi doli so kam zaɣ shɛli ni bi ku doli naawuni dabisili kam ban bi doli a yi niŋ ŋɔ a ni kpalim nyaanga n ŋɔ ka sokam zaaha niŋda ban baɣa kari o malila tahima ninvuɣ titali ka o maani shili ni o mini o nini ti kpa taba ŋuni nyɛ yisa mashia ka lala zuɣu ni dabisili kam o maanila o maŋa ni o bɛ kasi din yɛn chɛ ka yisa mashia zahara yibu dali ka shɛli kam bɛ viɛnyɛla a mi yaa gba mali lala tahima bɛ ka a yi mali lala tahima a ni niŋdi shɛm la a ni bɛ shɛm la a ni kpɛri luɣu shɛŋa la a mi din tooi sɔŋ a chɛ ka tahima maa niŋ pali bɛ dama ka laata yɛli timi ninvuɣu shɛba ban mali tahima ŋɔ tatabo bani ka so yɛn yiɣisi o suhuya o yɛn niri ka taali bani ka so yɛn tu ka o yɛn ni naa niŋ alibarika niŋ ani bani ka so yɛn boli jɛrigu ka o yɛn niri pa taali jisama shee zuɣu di saɣila la Bani ka so yɛn boli yoli ka o bi boli o bi yɛli shɛli labisi bana n chɛ bi zabili ni binshɛɣu kam zaa n ti ti Duuma Naawuni ka mi ni n Naawuni ŋun bɛ ŋɔ kundi maŋmaŋ yɛli ni o bi diri samli naa mini o ni niŋ wula o ni yo samli ka bɔn tahili ka n miniya ka ti ku saɣi ti ti Duuma Naawuni kundi ni yɛli shɛm ka pirim so zuɣu n lɛbi yin yaa yi mi nya ka ti pirim shɛm zuɣu yi lɛbi n kpɛ yin yɛri ti ni daa mi yaa shɛm ka a lan pali lala n suhura mi a mi a gba mali lala tahama maa bidee a yi mali lala tahama maa nyin bom birɛchi niŋ a noli a yi mali lala tahama maa ka luɣa zaa n tu naa chaŋ hali ka sokam namba n tu naa deei ka sokam man na mi yɛli shɛba bɔzuɣu ka n yɛn zaŋ a namba ti a yi mi ni so So ni daa yɛli li ka a zaŋ a namba ti tiriti li, bɔ so ka a yɛn niŋla li? O ti daa yɛli naa ka a la yɛn fɔbili, wula ka a yɛn fɔbili? N suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ, a yi gba yi mali tahima, a gba yi be ninvuɣ shɛba ban mali tahima ŋɔ ti tabo ni. Di ŋɔ nyin lab lihi la vihi a tɛha ka vihi a biɛhigu. Amen. Ka n lahi nahi mini dibanu. Ŋmaanahi, ŋun kam tumdi alahichi nyɛla zaligu chihira, dama alahichi tumbu nyɛla zaligu chihibu. Ka lahi nu, yi mi ni Masia daa kana ni o ti kpihim la ninsalinim dahalahichi, ka alahichi ka o ni. Haleluya! Amen! A bela alahichi ni zuŋɔ. N yɛn ni ti mali saha shɛli nyɛla pumpɔŋɔ n suhura mi a ni di na bi wum a ni wumdi shɛli ŋɔ di ka taali amaa n pa wumdi shɛli ŋɔ soli yooya zaŋ ti a ni a yihi a nuu ni a yihi a maŋa ni a gbaagi a maŋa n yihi a nuu ka chɛ binshɛɣu kam zaa din nyɛ shintani dini a yi ti sitoondiya ni tum dunia piligu saha la ka dirap n nyɛ shintani ŋun tuma di zuɣu mini a yi biɛri ni ŋɔ ti yɛrila ti duma na man piila shintani polo shintani polo ka yɛn bɛ shɛb yɛliya ni naawuni ni nam o shɛm bala ka naawuni ku nam ni nyini ni a turi niriba ka naawuni ku nam nyini ni a niŋdi munaafichi ka Naawuni ku nam nyini ni a chani ŋmari shiri pari a taba, ka Naawuni ku nam nyini ni a chani wurindi shɛb ya, ka Naawuni so ti ni ni jɛmdi ŋɔ m-bala maa. M bi chila ni ti nya yil shɛli Naawuni so. A mi chɛ ŋun ti ni jɛmdi Naawuni so maa ŋun saha niŋ lala bee? Aai! O ku niŋ lala. Aai! O nuu karimi. O sɔŋla bɛn nyɛ o bihi. Hali ka n ti duma Naawuni ko ni di ni ka tiri ba yaa n-tiri ba kpiɔŋ saha shɛli bɛ yi ti mali gbariginsi, o tiri ba mi kpiɔŋ din yɛn chɛ ka bɛ zani ka nyaŋ binshɛɣu kam zaa din nyɛ shintan tuntumsa, ka yɛli ti ni yisama shee daa yila zahira ni o wurim din nyɛ shintan tuntumsa suhira mini suŋɔ dabisigu ka yi daa labim o polo. Ŋuni n-nyandi alahichi? Ŋuni m-mali yiko din ni tooi nyaŋ zaɣ biɛɣu? Ŋuni m-mali yiko din ni tooi nyaŋ din nyandi ninsala? Ka bɔ yɛn chɛ ka a kul lab o polo? Bɔ yɛn chɛ ka a kul piig o ka o ti a kpiɔŋ ka niŋ a yiko din yɛn chɛ ka a gba zaa nyaŋ alahichi? Ka Naawuni mini pia ka ti suhi ti Duuma Naawuni. Mini pia. Ŋunkam nyɛ Naawuni bia bi tumdi alahichi. Naawuni biɛhigu ni be o ni ka o nyɛ Naawuni bia maa zuɣu ka o bi tumdi, ka o ku tooi tum alahichi. pia, dimbɔŋɔ n kahiri wuhiri Naawuni bihi ni nyɛ shɛba, ka lala ka lan wuhiri Shintan gba bihi ni nyɛ shɛba. Ŋun kam bi tum ni din tuhi bee n yuri o mabia pala Naawuni bia. Hallelujah. Amen. Ka paɣa sa n yɛli, Di Duuma Naawuni Kundi yɛliya. Ni ninvuɣu shɛba bin nyɛ Naawuni ŋun be ŋɔ bihi ni bi ku tooi n-tum alahichi. Ninkura be kpɛŋ ŋɔ saha biɛla din gala wɛ dole dole ti niŋ dole dole na ti bi niŋdi ŋɔ ti niŋ dole dole na ti bi niŋdi ŋɔ a nyɛ ŋɔ hali kuli la yiŋɔ ka deei tamali ŋɔ na zaa yiŋɔ a mi yi ni tooi lan yɛli laa bɛ Doo ŋun bɔhigu maa n yɛlimi yɛ saha bɛ di paya di yuumi bala naan tooi ku zani ka yɛ ayi hali baa bɛn yɛ ni tini doya tini ban chɛn cheechi ti bi niŋdi ŋɔlo yaa mi so ni tooi lan zani ka yɛli ni bɛ a yɛli a ku yɛn shɛla nimaani ka bi tiri ba a wum din niŋ daba ayi ŋɔ ka kala n ku yɛn kala

N suhiri a mi, a mi ŋun polo ka a lee mi ti tam lala bɔhigu maa. Naawuni ni sɔŋ ti ka niŋ ti yiko ka ti tooi garigi lala bɔhigu ŋɔ ti ti maa, ka ti garigibu maa ni nyɛ garigibu din nyɛ zaɣ maŋli, garigibu din nyɛ din tam kalinli zuɣu, garigibu din nyɛ din shiri ʒiɛya, garigibu din nyɛ na ti tamla Naa ni shiri yɛn yuli shɛli na ka dihi tabili ka yɛli, N biyurigu, din yɛda la ni nyɛ so ni shiri bɔŋɔ. Naawuni chɛ ka ti nyɛla ti ti yino kam zaa di bi sim ni ni o ti yɛn yɛli ni, Wariya! M bi mi ya. Dama a yi kari Matiu sabu laa ka di wai, ti Duuma, ti ni daa mali a, hal ti ni daa yuli ku zaŋ a yuli chaŋ napirisi la, ti ni yi yi ni kuaya. Paɣaba dabisili dali ti ni yi ku be tooni, bipola dabisili dali ti ni bɛ tooni. Ɛɛ, di ni daa ku chɛ ka jaanjɔli ku kɔŋ cheechi nyuhiri maa, di kɔya ni wula? Wariya m-bi mi ya. Naawuni di wuhi ni m-mini ya. Dama din biɛri maa nyɛla ti yɛli ni Yisi Masia nyaandoliba nyɛ ti, ni ti nuu ka ŋuli ŋɔ ni ti nuu ka ŋuli ŋɔ gba. A nuu ni kari ni maa, nyama ɛɛ, ban bala nini pun bi taɣi. A bi lan tom di nyaɣisim shɛli a ni tehi ni a yɛn di maa, a mi ka Naawuni polo. Ka bɔ, bɔ. piibu bɔ m-bala maa. A di pii naa ka Naawuni polo ka ti so kam mi naa ka o polo. Di bi so ni a yɛli ni a bela o polo, a bi di nyaɣisim kpe ami o di nyaɣisim kpe. Ti ka gbunni, ŋun polo ka a lee be zuŋɔ ti ni yuuni bɔhigu shɛli maa m-bala maa. Naawuni paai ti zuŋɔ dali, di wun suhi nya ti yɛn tuɣimi n na nya ŋun polo ka a lee be. Dama ti yi baŋ ti ni be so polo, din suŋ ti. A yi na ka o polo, di ka taali ŋun gahirila nuu bo o naa ka yɛli ni a kamna n-labimna o polo. Ti di nyaɣisim din yɛn suhi ti Duuma Naawuni saha shɛm. Di pa dindɛma niŋm o yɛtɔɣa m-bala maa. O tim ni a daa yɛli daa chaŋ a dahin shɛli ka o ti yɛli ma ni yawɔnim daa ni o kpila yin yɛri ka yi ni lala saha maa ni o ni daa kpe luɣ shɛli polo maa. ka o kpɛbu nyɛri binkpini lan kani yiŋɔ ka daa yɛli ni ninvuɣ yino ka o daa nyɛ ka o nyɛ dulodolo ka daa kani mi ka pa ku mali niŋgbuŋ viɛlli ni o naa daa nyɔ ni naa gba ni bɔri ni a be o ni kpɛ shɛm di din nim ka o ŋun daa nyɛ ka yɛn ni o pa yɛn nyɛla Yisama shia nyaandoya ka bɛ yɛn ni yin yɛri ka o kpɛ n suhiri ya mi kpibu ti jɛli di mi yɛn bɛnimi ti ni bɔri shɛli maa m-bɔŋɔ di ti yɛn kana la di ti yɛn niŋ la ka a be Naawuni polo di zuɣu di yi niŋ di yi paagi a luɣ shɛli kam zaa ka a be Naawuni polo dabiɛm bi mali suŋ dabiɛm bi mali a gba zaa dama a ni mali tahima shɛli maa ni o yi ti yi zahara a yɛn bemi kaman o ni be shɛm maa to a na bi piigi a na bi zo n-lab o polo di mi niŋya Wula ka a yɛn suhiri a masuŋɔ dabisi labi tɛhiri yɛla ti yɛn suhi tuduma Naawuni saha shɛm ka a yil o ni a suhu zaaha na ti tamli na dabisa din gari maa n yiri a kani a yi daa yɛn kana a sani shintani yiŋ ka n daa kuli kuna amaa m paɣa pam ka puhi a taali zuŋɔ dabisi ŋɔ na wumdi shɛli ŋɔ zuɣu zuŋ ma nambɔɣu ka niŋ ma dahima ka zuŋɔ mali chana n kuli ni biɛla a polo kɔŋko Anashibiti biɛligim tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni sani. A mi amaŋa, a mi a suhu ni ŋuli ŋɔ ka so ka so yɛtɔɣa amaŋmaŋa. A mi a ni nyɛ so, ka mi a ni chani luɣ shɛŋa, ka mi a ni kpe vo shɛŋa puuni, ka mi a ni na maani shili ni a niŋ binyɛr shɛŋa. Biɛligim tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni, ka yɛl o ni o zo ma nambɔɣu ni zuŋɔ mali chana o sɔŋ ma, ka a piigi ni a be o polo kɔŋko. Ni o di chɛ ka a kuri ti kpe shintani ni dahin shɛli yaha, o di chɛ ka a nia ti kpa shintani polo dahin shɛli yaha, o zo ma nambɔɣu ka niŋ a dahima. ka suŋ a, ka suŋɔ dabisili ŋɔ mali chana, di bɔra din kpɛm ka bɔ, di bɔra din to ka bɔ, ka a kuli ni piigi ni ŋun ni na ti tamila naa polo kɔŋko ka a bɔri ni a be yɛlimo ni o ni chɛ ka a lɛbi guma chuɣu, amaa o sɔŋ ma, di bɔra din to ka bɔ, di bɔra din kpɛm ka bɔ, ka a piigi ni a na kuli wuhi ni n na ti tamila naa ŋun be ŋɔ pia n-nya tɔɣisim ti Tiduma Naawuni naa suhu zaa tɔɣisim ti o yɛlimo yɛlimo ni o zoma nam bɔɣu yɛlimo ni o sɔŋ ma, ka chɛ ka suŋɔ dabisili ŋɔ mali chana, ka di bɔra din to ka bɔ, ka a yɛtɔɣa, a tuma, a niŋsim, a chɛndi, a binshɛɣukam zaa. Ka di shiri wuhi ni ninvuɣu so ŋun mi ti Duuma Naawuni ka be o polo m-bɔŋɔ, ninvuɣu so ŋun saɣiti o, ninvuɣu so ŋun mi ni ŋun na ti tamla Naa Kɔŋko n-nyɛ o ni pii so, ŋun na ti tamla Naa Kɔŋko n-nyɛ o ni saɣiti so, ni o niŋmi lala ti a yiɣisima shɛli yoli so. Tɔɣisim ti o naa so zaa. Di ni nani, binyɛr shɛŋa beni a bɛ puuni din na nyɛ a yɛlimuɣisiri li, din na nyɛ yɛl kpeeni zaŋ ti a. A ni nyaŋ shɛlikam zaa, lala bini maa kɔŋko n-na nyɛ a ni kɔŋ shɛli nyaŋbu. Yɛlimo, ni o tim a yaa, o tim a kpiɔŋ, o chɛ ka o yikotitali maa yina saa zuɣu n-ti niŋ a tahima. ka a nyaŋli ka a dini na sara zaŋ chaŋ di polo, yɛlimo tɔɣisi ti o. Di ni nani kɔr shɛli n-na beni n-nya a muɣisigu, di ni nani ʒili n-na nyɛ muɣisigu zaŋ ti a, di ni nani munaafichi n-na nyɛ muɣisigu zaŋ ti a, di ni nani pa gɔrisigu bee da gɔrisigu n-na nyɛ yɛlimuɣisirili zaŋ ti a, yɛlimo o zuŋɔ da zuŋɔ ni o tim a yiko, o tim a kpiɔŋ, o tim a suhu shɛli din ni ti o n-nyaŋli, yiko shɛli, yiko shɛli din yiri o shia kasi n-na nti ti yaa ka ti nya di zaɣ'biɛɣu la, ni o zaŋ li niŋ a ni saha ŋɔ, tɔɣisim ti o saha ŋɔ, tɔɣisi ti o.